Bajarê Mexribê di bin serweriya sê birayan de ye, Elî, Emer û Almaz Beg. Milke û samanên van her sî birayan nayê hesabê. Temenê wan şêst sal derbas kiriye. Lê ew kurdûn de ne. Xwedê zarok nedane wan. Tê gotin ku piştî demekê Xoç Xizir li wan dibe mêvan û mîzgîniyê dide mezinê birayan Elî Bek ku dê bizewce û kurek jê re çêbibe û dê navê Memê Alan lê bikin. Dem derbas dibe û Mem ji Elî Bek re çêdibe. Memê Alan bejnê bilind dike û xortekî pir çeleng û bedew jê derdikeve. Memê Alan datînin ser textê şahitiyê. Li wî bajarî mîna her gund û bajarên Kurdan di şevbuhêrkan de çîrok, destan û efsane li ser kes, bûyer û qewimînên seyr dihatin vegotin. Şevekê kalemêrekî behsa hespekî ne ji rêzê kir. Hespekî ne mîna hemî hespan e. Hespekî bo zî rewal e. Do baskên wî hene, li ser rê dirêjahiya meh û salan dikare bê westan bifire. Li binê deryayê dijî, na avê vedixwe ne jî zadê cotan. Hingî ev hesp xwedî şiyan û karîn û bihêz e. Heta niha kesekî nikarî wî bigire. Gava Mem bi çîroka vî hespê kihêl dihise, di dilê xwe de got, Xweziya min ev hesp bidîta. Rojekê tiştekî giran li dava masîvanan dieliqe. Tevdek li davê kom dibin û dikişînin. Dibînin ku hespekî bi dubaskan e. Radikin dibin ji Memê Alan re. Mem wî kedî dike û navê Bozê Rewal lê dike. Li aliyê din li welatê Cunan sê keçên paşayê periyan hebûn. Navên wan Tavbano, Heyvbano û Stêrbano bûn. Rojekê diçin ber kaniyê serê xwe dişon. Stêrbano biçûka Kohan dibêje herdû xwişkên xwe. Min tu kes bi ecêba bedewbûna we li vê dinyayê nedîtiye. Her du xwişk lê vedigerîn in. Na, qîz û xortek hene. Xwişikbûn ji tu kesî re ne hêlan e. Xort Memê Alan, şahê Mexribiyan e û qîz jî Zîna Zêdan, sereka Çelengan e. Xwişka Mîrê Cizîra Botan, Mîr Ezîn e. Stêrbano li serê xwe siwar hat û got, Divê ez van her du ciwanên qeşeng bibînim. Ketin ser pişta riya Cizîra Botan e dagozîna çeleng bibînin. Her sê pereyan xwe kir di rengê kawan de û derbasî odeya Zînê bûn. Zînê li ser textê xwe di xewa giran kûr çûbû. Textê Zînê di bin mexribê li rex textê Memê Alan da tînin. Ji husn û cemala wan mat dimînin. Memê Alan ji xew re dibe û textekî li rex textê xwe dibîne ku keçeke pir bedew li serê raketiye. Mem wiha wesfê Zînê dide. Ne cin e ne perî ye, ev însan e. Birx û bijankan xwe berdaye ser hinarkên rûyane. Enî gewre me de nêzêrane. Çagazîn ji xew radibe û xwe bi kesekî biyanî re dibîne, ji vê rewşê matmayî dimîne. Her yek ji wan dibêje yê din to hatiye odeya min ji bo ku vê yekê binasin. Zînê bang cariya xwe dike, lê tu kes persivê nade. Mem bangî Bedlî, kurxaltîka xwe dike, go destbirakê mem e. Bedlî di cih de persivê dide. Mem û Zîn li hev rûdinên û li ser rewşa xwe diaxivin. Dilê herdû ciwanan dikeve hev û mem dibêje, Ez ê te bikim havala jiyana xwe. Her yek behsa xwe dike. Zînê jî behsa bajar û kes û karên xwe dike. Wekî nîşana evînê û soza wan bi hev re. Her du evîndar ku stilîkên xwe bi hev diguhêrînin. Perî wan di xew re dibe û Zînê vedigerîne Cezîra Botan. Çaxa Zînê ji xew rabû. Jê wê ê ku xewn dîtiye. Lê çaxa li tiliya xwe nihêrî Ku Gustlîk tê de ye û navê Memê Alan li ser danîn e. Wê wextê têgihaşt ku ne xom bû, lê belê rastî bû. Di heman demê de Mem jî mîna zînê re dibe, li Gustlîla di tiliya xwe de dinêre û rêwitiya wî ya lêgerîna li evîndara wî zînê dest pê dike. Li ser pişta bozê rewal li warê evîna xwe digere, rêşaş dike. Xoce Xizir derdikeve pêşiyê û riya Cezîrê nîşa dike. Temî û şîretan lê dike, dibêjî, Heta ku tu negihêjî mala Pismamê Zînê nesekine. Ew sê birane. Hesen, Tajdîn û Çeko, Çi kesê ku qesta wan bike tê alîkariya wî bikin. Evîn li zînê giran dibe û ji berê dikeve nexweşiyeke giran. Zêde xemgîn dibe, cil û bergên reş li xwe dike. Cariyên wê bi çîroka wê dihesin. Xeber digihê Bekoyê Ewan, şêwermendê Mîr Ezînê Mîrê Botan. Mîr jî birayê Zînê ye. Çaxa mem me digihêje Cizîrê, Beko bi hatina mem dihise. Navê keça Beko jî Zînê ye. Keça xwe dişîne pêşiya mem, dago wî bixapîne û jê re bibêje ez Zîna Zêdan im. Lê nikare mem bixapîne. Mem digihê mala Hesen. Ji ber ku Zînê behsa kurmamê xwe Çeko ji mem re kiriye, ku destgirtiya wî ya heft salan e. Mem nikare sedema hatina xwe ji wan re bibêje, lê Hesen têdigihêje go li pey evîna xwe hatiye. Ji bo go bizanin bêka keça kê ye. Şahiyekî li nava bajêr e li dar dixin û dibêjin bela hemî keç bi xemla xwe ve werin şahiyê. Çaxa zînê dibihîze ku mam hatiye, careke din dilê wê mîna deryayan radibe. Pêlan xwe ji serî heya bilingan davêt. Dîsa dird û kulan serî hilda. Lê vê carê ne mîna berê, ji hatina memê padîşahê kurdan bêhêvî ye. Zînê xwe dixemilîne û berê xwe dide şahiyê. Mem zînê li ber pencereyê dibîne. Ji kêf û eşqan bawer nake. Çeko li pişt Mem Sekînî bû û têgihaşt go Mem ji destgirtiya wî hez dike. Piştî go zanî Memo ji bo Zînê hatiye, li hember birayên xwe û soza wan disekine. Lê paşê ji ber ku her sê bira tu carî ji sozên xwe venegeriyane û ji ber go soz dane go xwesteka Mem çi be dê pêk bînin, li ser vê sozê Çeko ne çar dimîne, ji bo gogotina birayê xwe yê mezin Hesen li erdê nexe bêdeng dimîne û ev yek qebûl kir. Beko dikeve bin aqilê Mîr Ezîn û dibêjê, Xortek hatiye mala her sê pismamên te. Li gor gotixuyî dixwazin wî li şûna te bi cih bikin. Ka fermanekê bide ku ecem hatine li tixûbê welatê kurdan bi cih bûne û em ê derkevin şerê wan bikin. Ez ê li pêşiya we biçim sînor û xwarinê amade bikim û jehrê ji me re têxim nav xwarinê û bi vî rengî em ê jê xilas bibin. Mîr Ezîn di cih de erê kir û ferman da hemî xort û mêr bikevin riya şerê giran. Lê di rê de mem bi şûrê xwe birîndar dibe û vedigere Cizîrê, ji bo ku Zînê bibîne diçe kelha Mîr Ezîn. Çaxa Zînê dibîne, bi hev re dikevin nav gotin û eşqa evîndaran. Dema ku Beko mem li nav şervanan nabîne, dibêje Mîr Ezîn, Em ji bo plana kuştina Memo hatibûn, êdî karê me li vir çi ye? Di vê dinigê nig de em vegerin Cizîrê. Gava vedigerin, diçin keleha Mîr Ezîn. Mem bi wan dihise, zînê dixebin kurkê xwe, ji bo komîr bi zînê nehise. Hesen agir bi mala xwe dixe. Ezîn bi hawarê ve diçe. Mem zînê derdixe, lê Beko wê dibîne. Hesen dibêje Ezîn, Mem zînê bi qewlê Xwedê dixwaze. Beko planekê din datîne. Ew jî li stika şetrencê Ya di navbera mîr û mem de ye. Kî yê din têk bike, dê şertê wî were erêkirin bê ku zanibe bê ka ew şert çi ye. Mem du caran mîr têk dibe. Beko dibîne kuzînê li ber pencerê ye, cihê mem diguhere. Çaxa ku çavên mem bi zînê dikevin, ji kêfa aqil ji serê wî difire û li hember mîr bi bin dikeve. Bego dibêje ku şertê mîr tu werî girêdan û wî bavêje zindanê, lê tu kes pê nizane. Zîna keça Beko hinarekê tîne û bi serê derziyê şehrê berdidêê û diçe rex zîna zêdan. Zîn jî ji ber windabûna mem nexweş ketiye. Zîna keça Beko dibêjê. Mîr û bavê min mem xistine zindanê. Hinarê dide dest Zînê. Zîn xwe digihîne cem mem. Bi rondikan wî himêz dike. Çaxa goh hinarê dixwe mem dimire. Ji ker ba mem Zînê jî dide ser şopa wî û dimire. Gora wan her du evîndaran li tenişta hev rêz dikin û wan bin ax dikin. Mîr Ezîn têdigihêje goh neheqî li wan kir. Fermana kuştina Beko dide. Diyar e ku xeyal, mîtolojya, cîhana cin û periyan di vê destanê de serdest in. Xeyalên ku ne cih û ne demê dinasin. Ji nîgaş û ramanên bav û kalan hatine dawirvandin. Lêsîm û xesletên jiyana civaka kurdan wekî hevaltî, biratî, xêrxwazî, xîret û mêrxasî, fitne û xirabî jî bi xurtî di hûrgiliyên destanê de dixuyîn.